Hainews illum għandu talba ta' ġenituri. Għandhom it-tifel tagħhom għaddej bil-problema tad-droga, però dan jixtieq joħroġ mill-vizzju. Kif ma jistax joħroġ mill-vizzju tad-droga? X'inhu jsir bit-tifel tagħkom? Mela, it-tifel ilu karriera għaddej fuq problema tad-droga li hija droga sintetika li sal-lum il-ġurnata għadha mhijiex skedata fil-liġi bħala illegali minħabba s-sustanzi differenti li tikkonċedi ġo fiha. Il-problema li hemm hija li barra li hu għandu l-kilba ħin kollu għanajrulha sickness, li hu dejjem irid. Jekk hu jgħid jiena illum ħa nipprova nissaport is-sickness, dejjem ikun hemm il-misteru l-ieħor ta' min kien hu jixtri mingħandu. Mingħand min jixtri, bħalma kulħadd jaf, il-flus illum qatt m'huma biżżejjed li li tlaħħaq inti mal-ħbieb. Mela dan, barra li jaħdem, jonfoq il-paga kollha tista' tgħin fuq id-droga, wara jispiċċa jiddejjen. Meta t-tnejn tiddejjen, jekk dan illum ġie siek u mar sab biċa jgħidlu isma' għandi bżonn biċċa t'għoxrin ewro ħalli jiena nfiq għal-lum, da għajtih. Ġifieri hija tiddrogja ħaxixa, vejpa. Is-sintetika hija bħall-ħaxixa l-istess, però d-differenza hija li iħalltulha ħafna tipi differenti ta' mediċini f'valenijiet eżatt, mhux mediċina li hija tajba, valenu li normalment jużawh bħala pestiċidi u affarijiet bħal dawn, illi letteralment il-moħħ.

skizofrenja, meta ngħidlek paranojja, ad eżempju qegħdin nitkellmu dar li t-topic m'għandu x'jaqsam xejn mit-tifel, jiġi dak dar jidħol malli jarak qed titkellem jiġi jiġi aggressiv u qed jaħtfek u jakkużak li qed titkellem fuqu u qed tikkonfofa fuqu. Idaħħal f'rasu li aħna qegħdin ngħidu fuqu, jispiċċa jkun aggressiv magħna, Jaqbad jgħajjat, jitkellem ħażin, ikisser, jaggredina, anki armi, sikkina, ħareġ għall-fumina. Li din kienet waħda mill-effetti li wasslitu għall-paranoja. Issa, meta qed nitkellmu mbagħad fuq skizofrenja, hemm każ partikolari u meta darba minnhom it-tifel ħareġ minn kamartu, Jgħajjat u jibki għax qed jara eterom ġejjin għalih. Letteralment eterom qeddiemu ġejjin għalih biex jgħinu, naħfdu għalih, għax dak-tifel ħa jiġi msawwat. U beda jgħidilna li hemm qiegħed aħna ma qed naraw xejn għax hu d-dar qegħdin komdi, kwieti u dak-tifel letteralment qed jara L-nies qegħdin ġejjin għalhekk biex jisgħoduh. X'inhu jsir issa biex dan it-tifel jieqaf? Dan jixtieq jieqaf mid-droga? Jixtieq jieqaf, il-problema li qed insibu hija waħda, li dawk in-nies li hu jixtri d-drogi minn għandhom, it-traffikanti, mhumiex idaħħluh jieqaf. L-ewwel nett huma dawn huma sħabu stess bażikament li jbigħu għax. Il-kbarat, it-traffikanti tad-drogi jagħtu supply ta' drogi lit-tfal, tfal meta tnidu tfal tmintax, għoxrin, tnejn u għoxrin sena u huma bejn il-ħbieb jispiċċaw ibigħu lil xulxin. Huma users u jittraffikaw fl-istess ħin. Dawn isibuhom wara l-bieb. Jidħlulna d-dar għax bi skuża li huma ħbieb tiegħu. F'meta kien hemm żmien li ried jaqta' marru anki sabu fuq post tax-xogħol. Qalilna ma tniedinixlex minn dar ġast mix-xogħol għal dar. U kien immorru xorta jsibuha fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri l-problema li t-tifel tagħkom jixtieq joħroġ mill-vizzju tad-droga u ma jistax. Hija iebsa li joħroġ għax dak kull darba li ħa jieqaf u jgħid jien daqshekk u ħa jipprova jissapport is-sickness, għad hemm il-problema relatata mal-flus. Ta' meta kienu huma jgħidu jdejnuh għad-droga, issa meta ngħidu jdejnuh, jekk hu qed jixtri b'għoxrin ewro, dan qed ipejpu miegħu fl-istess ħin. Mela waqt li qed ipejpu miegħu, hu qed iħallas għalihom ukoll. Jiġifieri barra li qed iħallas għall-ħebit tiegħu, qed iħallas għall-ħebit ta' sħabu wkoll. Wara jiġu jgħidlu dak l-għoxrin saru mija. Meta jiġu direttament għall-flus ma jgħidux li huma dejnuh b'għoxrin, jgħidulu aħna għandna nieħdu minn għandu mija. Irrid lok il-mija. Meta jiġu wara l-bieb, it-theddid isir, mela ħa nifqgħu l-bieb ta' barra, ħa nagħtu xebgħa lin-nanniet u ħa nkissru. Aħna mill-ewwel inċemplu l-pulizija. Mara nisimgħu l-għajjat, sakemm jaslu l-pulizija, dawn jiċċalenġjaw lilna direttament għall-ġlied lili persunalment bħala missieru. Jien naf illi dawn huma l-istess nies li qed jissupplixxu lit-tifel qed jeqirdu lit-tifel. Mela diġa emozjonalment indannat għalihom għax dawn huma il-kaġun għalfejn it-tifel ma jista' jieqaf qatt. U qed jedduni biex ninżel jiċċalinġjawni għall-ġlied ukoll. Jien normalment naqta' lura u nistenna l-pulizija ġejjin, però raspun għandi daqs kulħadd. Ikun hemm mumenti fejn ninżel, għalihom ukoll fit-triq u nispiċċaw nagħtu bl-idejn u u meta jaslu l-pulizija huma dejjem jaħarbu jiġru. Meta qed ngħidulhom lill-pulizija li hemm dat-theddid kollu qed jinsulentaw lill-familja, qed jehdu l-familja, li ħa jibqgħu jsegwuna, li jridu l-flus minn għandna li ħa jiġu jifqgħu d-dmien ta' barra, ħadd mhu jieħu azzjoni ta' xejn f'dal-pajjiż. Ħa, meta ngħid ħa, ħa, rapporti miljuni. Il-Pulizija qatt ma għamlu għomilha. Le. U tajthom l-identifikazzjonijiet tagħhom barra minn hekk qed ngħidilhom ukoll illi dawn mhux talli jiġu wara l-bieb, talli jiġu wkoll armati, armati bit-teaser guns li huma llegali li jkunu f'idejna l-poplu għax dawk suppost ilna l-Pulizija biss. Anki pulizija hu ristret kif juża, aħseb wara l-poplu. Barra minn hekk, dawn ibigħuhom ukoll it-teaser guns. Jiġifieri qed immorru oltre minn hekk, sa għadtilhom fejn jaħbuhom, fejn qegħdin meżmumin biex ibigħuhom, u ħadd għadu ma ħa azzjoni fuqhom. Dawn anki jekk mort id-depot u tajthom l-identifikazzjoni jien personali tagħhom, għamilt ir-riċerka jien personali fuq dan nies u tajthom l-informazzjonijiet kollha minn isfel sa fuq id-droga minn fejn qed tiġi, x'tipi ta' drogi għandhom, ecstasy, coke, kollox tajthom. Però s'issa bda għadda diversi xhur. Bda barra kien u barra għadu u ħadd ma kellimhom. X'isru fija jafu li. Ilna dawn l-aħħar tliet snin nagħmlu biżibilju ta' rapporti. X'sar s'issa? S'issa ma sar xejn. Meta morna anki ġibna l-Pulizija kemm il-darba minħabba ġlied li qed ikollna wara l-bieb għax jiġu bit-theddid, jedduna li ħajfqgħuna l-bieb, għajjat, dan, oħorġu minn hemm. Il-problema bdiet, l-ewwel kienu jiġu għat-tifel għax kien ikun l-ibtieħu 20 Euro imma peress li t-tifel il-paga tiegħu hija beda fix-xahar ma kienx qed ilaħħaq minn 20 Euro kienu qed itellgħuhielu għal 120, 200, darba minnhom anke għal 600 Euro telgħatlu bl-użura li spiċċa li Tħalltu, tħalltu intom is-sitwazzjoni. Eżatt. Di għall-bidu kienu qed jiġu għat-tifel u darba minnhom in-nanniet tant kemm beżgħu għal 60 Euro li qabdu tawhom dawn il-Birkins 60 Euro. Minn dakinhar 'l hemm, issa saru jafu li, isma', jekk it-tifel ma jtihom, ma j, mhux kapaċi li jordna l-flus, anytime meta ngħidu aħna, mela għmilna li ta' jagħmlu tajjeb. Ġieli l-Pulizija ma għamlu xejn fuq każ ta' theddid? Xejn, xejn. Kull darba jiġu d-dar għax inċemplulhom, tara l-għajjun, ma, ninżalhom il-kappell għax ma ninċemplulhom f'żewġ sekondi, żewġ minuti, tarahom hemmhekk wara l-bieb u jieħdu azzjoni. Però meta nintervjenu u niċċaħħad il-pulizija tal-għassa, l-elettorali ta' Tikla tinżela' mir-rapport. Kien imħu xi ħadd mis-sezzjoni ta' kontra d-drogi tal-Konsilju? Kontinwità xierqa tqajjem darba waħda personali? Inżilt, ma nħoddx id-drabi li nżilt jien personalment il-Depo. Ppruvajt navviċina diversi spetturi. li huma relatati fuq id-drogi, kienet qed tgħid li jekk kien miftuħ anki jekk persuna spettur ma jkunx fuq id-drogi kont lesta nitkellem miegħu u ntihom l-informazzjonijiet kollha. Ġejt dejjem avviċinat minn mill-pulizija ta' taħt l-ispettur li jkun inkarigat l-ispettur minnu. Inthom l-informazzjonijiet kollha dettaljati bit-telephone numbers fejn joqogħdu, fejn jaħbu saħansitra droga, fejn imorru jiltaqgħu fil-postijiet fejn ibigħu d-droga. Id-dettalji l-informazzjoni x'karozzi għandhom, kollox. Ritratti u anki identifikati l-istess persuni li kienu qegħdin fil-lista tagħhom. li kien kellu suspett fuqhom u qalu, ħarsna kif saqsuni isma' dawn il-persuni qed nara fuq ngħidilhom iva u ngħidilhom min huma u sfortunatament nilqgħu bir-rapporti, jgħidulek agħmel rapport, issa jmexxuhom mal-każ u qatt ma sar xejn. Mela r-rapporti saru u ttieħdu. Ma nafu b'xejn, anzi saħansitra darba minnhom mar jagħmel rapport, anki r-rapport niżel ħażin, mhux qed jikteb, jirrikordja dak li hu stess qed jgħidlu, il-każ ma kienx biss ta' aggressjoni imma t-topic beda bil, is-sustanza tiegħu kienet id-droga li spiċċa L-għixien talbu qalu ħa nara kif niżlilt ir-rapport, id-droga ma ġiet msemmija mkien u ġibidlu l-attenzjoni biex jerġa' jagħmel ir-rapport mill-ġdid fejn Alla induna x'kieku konna ħalluh għaddej, kif titressaq akkużi fil-Qorti meta l-bażi ta' kollox li bdiet il-kwistjoni hija d-droga u ħa ressaq persuna l-Qorti meta m'hemmx dak il-bażi. X'għajnuna sibtu ġifieri issa? Issa. Jiena fuq dan kollu meta rajt illi ħadd ma intervjena u ħadd ma tieħu passi sal sal dil-ġimgħa stess, inżilt id-depot biex inkellem lill-ispetturi u l-ispetturi qas biss sibthom fuq ix-xogħol. Qed jgħiduli li hemm spettur wara li għamilt l-akkwarti fuq it-telefon. Dak l-ispettur li qaluli li kien xogħol ma kien xogħol. Qaluli li hemm spettur ieħor xogħol. L-ispettur l-ieħor li suppost kien xogħol ma kienx hemm lanqas. Dħalna b'idejna vojta u ħriġna b'idejna vojta minn dil-ħoxka, kellimna Ħalq, ħlief ir-receptionist. Issa, jien kont ħa nirrikorri għand il-Ministru. Xi ħadd qalli isma', tikkonsidra illi tkellem lill-Ispettur Sandro li hu ħsieb tal-union, u jien għedtlu, jista' jgħinni? Qalli, pprova. Għalhekk trid inġiblek in-numru tiegħu għedtlu ijwa mela le, malli għeddilha n-numru, jien qbadt u ċċampiltlu mill-ewwel. L-Ispettur Sandro samagħhom imbagħad? Malli ċċampilt lil Sandro, qalli x'inhu l-każ u għedt ngħidlu. Qalli meta tista' tiġi, għedtlu, jekk tidri niġi llum stess, għedtlu nġi llum stess, għedtlu skont il-kumdita tiegħu. Qalli le, qalli tinkwita xejn, qalli iqbad, qalli malli tispiċċa mix-xogħol iqbad u ejja. B'għajnejha qabelt mort, semgħani, tkellimt miegħu, lest li jgħinni, qalli lest li nibbekkjah, qalli lest li nara kif ħa mmexxi l-każ tiegħek biex xi ħadd jibda jagħmel xi ħaġa, qalli għax ma jistax ikun li f'dal-pajjiż hawn drogi iktar milli jeżistu ħwienet tal-pastizzi, nies li jbigħhom. Hawn drogi fl-idejn iktar milli ssib tixtri l-pastizzi. Kull tip ta' droga issibha fejn trid. Onestament tlifna l-battalja, l-pajjiż tilef il-battalja kontra d-droga, dik li ġara llum il-ġurnata. Letteralment fejn trid. Postijiet bħal Bandli, illi suppost huma postijiet rikreattivi għat-tfal, tliet kwarti minnhom jintużaw għat-teħid u għal biex imorru jpejpu l-ħaxixa ġo fihom u s-sintetik. Huwa l-leading place ta' ħafna żgħażagħ li fl-etajiet jibdew jvarjaw minn tnax-il sena sa tmintax u anki ikbar. Ġo dal-postijiet kulħadd ipejjep hemmhekk. Letteralment il-ġenituri ma jmorrux bit-tfal f'dal-postijiet minħabba dis-sitwazzjoni għax kulħadd jaf bihom u dawn jinsabu ħafna minnhom viċin l-għażiż tal-pulizija fid-distretti. Jiġifieri, ma nafx fejn tista' tasal iktar, illi f'dal-pajjiż missejna l-qiegħ b'dal-mod. U ħadd ma jieħu azzjoni. Jien ma naħsibx illi l-Ministru għandi nirrikorri għandu b'dal-problemi għax il-Ministru huwa l-bniedem li jilleġiżla. il-liġi u jagħti d-direzzjoni lill-pulizija, mhux il-bniedem li tmur għandu bl-informazzjoni biex il-pulizija taġixxi. Il-pulizija għandha tkun hi li taġixxi, għandha s-setgħat tal-liġi kollha li taġixxi fuq dawn l-affarijiet, fuq dil-kriminalità. Mhuwiex sewwa li għandna t-tfal tagħna llum jinsabu f'dis-sitwazzjoni. Jien għalhekk billum meta nara t-tfal żgħar li ħa jkunu l-ġenerazzjoni ta' għada, ħa jitilgħu, se jsibu agħar milli qed jeżisti llum. U t-tfal ta' llum, infakkar lil kulħadd, li se tkun dik il-ġenerazzjoni li għada pitgħada ħa jkollhom il-pajjiż imexxuh huma. li jekk illum dawn għandhom din problema kbira qed jirrovinaw moħħhom b'dak teħid ta' droga, mela meta jaslu biex imexxu x'se jagħmlu dawn? X'riżultati pożittivi jistgħu joħorġu għal dal-pajjiż? Jista' jkun hemm imħuħ tajba? meta l-lhud qed ikissruhom bit-teħid ta' droga meta għandna tfal mill-età ta' tnax għal sittax-il sena jew ngħid għandna disgħin fil-mija li missiew jew mad-drogi jew mal-alkoħol. Daqshekk hija l-problema kbira llum. Hawn xi ħadd li jista' jasal jaġixxi? Jibdew jikkontrollaw, għal xejn jgħidulna tqabbdu sebgħin kilo. Mas-sebgħin kilo li jaqbdu jkunu daħlu d-doppju tagħhom fis-suq. Kulħadd jaf illi meta tiġi konsenja qatt ma jaqsmuha f'darba, jaqsmuha fi tlieta u f'erbgħa biex hekk tinqabad waħda jaslu t-tlieta wara. Mela llum qegħdin ngħidu illi l-battalja diġà mitlufa, minflok naqtgħu qalbna, ejja ħa nibdew nagħmlu veru xi ħaġa bis-serjetà u n-nies illi suppost qegħdin hemmhekk biex jieħdu ħsieb lil dal-pajjiż u ż-żamma tal-ordni jagħmlu xogħolhom. Fl-aħħar mill-aħħar daw għalhekk qegħdin hemmhekk imħallsin bit-taxxi tagħna. Għall-qawwa minn fuq tislef dal pajjiż. Kulħadd jerfa r-responsabbiltà tiegħu. Jipproteġu lilna li qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa kontra dan nies kriminali li ħadd ma jrid jaħdem, kulħadd irid il-flus, kollha bl-isbaħ karozzi u kulħadd jixxala minn fuq dar id-droga. U minfuq dan, l-isfreġju taż-żgħażagħ tagħna u tat-tfal tagħna. L-appell tagħkom issa x'inhuwa? L-appell tagħna huwa biex insibu widen, insibu widen lill-Awtorità, jgħinuna, jiftħulna l-bibien u meta mmorru nirrapportaw, jekk jogħġobhom, aħna ġenituri, Qegħdin vittmi barra li t-tifel tagħna minix qed ngħid li huwa vittma t-tifel tagħna għax it-tifel tagħna mar għad-droga għax-xliet ukoll għalkemm illum ġie vittma ta' tista' tgħid bullies, mafja li hawn fit-triq għax jixtieq jieqaf mill-vizzju imma mhux qed iħalluh għax hemm ikollu imdawwar. B'dawn in-nies jiġri warajh, però at least insibu naqra koperazzjoni u għajnuna mill-ġustizzja u minn ċertu postijiet oħra li jittrattaw social cases. Nifhem il-tbatija li qed jgħaddu dawn il-ġenituri. Appell lill-awtoritajiet u l-ġustizzja Maltija biex jagħtu widen ukoll tal-rapporti li qed jagħmlu u ta' dawn il-każi verament serji li qed iseħħu f'dawn il-mumenti.